Блогер дип әйтеп буламы сине? Влогер дип әйтеп була. Влогер, блогер һәм музыкант. Әйе. А, тел белгече, укытучы. Шундый күп кырлы шәхес һәм безнең яңалыклар алай күп түгел. Ләкин алар ниһаять Практически берсе дә театр белән бәйле түгел. Чөнки күп безнең театр гел шундый яңалыклар. Чөнки октябрь дигән.
Чөнки бит моң премьералар. Октябрьдә.
Ноябрьдә.
Әйе. Һәм башлыйбыз концерттан шундый йомшак темадан. Нинди концерттан?
15 ноябрьдә, минем әни туган көнендә, Артур Исламов белән Эльза Заяри концерты бар, филармониядә.

Яна үш үш үш үшкә бүленгән концерт иде ул. Ну, циркада төшерделәр. Тәэсир калдыра, ну, күренеш безгә әзерләнделәр инде. Яхшы итмәс. Әйе, әйе.
Ләкин ну, минем музыка түгел бу аңладым. Мин кукыны бик теге шундый рецензияләр күп генә бик шәйтте. Искиткеч, йолдызларыбыз, яшьләребез, оркестр. Татар эстрадасының яңа дәрәҗәсе булачак дип алар белдергән иде пресс-конференциядә. Син Артур Исламовны беләсеңме?
Артур Исламов, О, канат.

Ну ярый, Артур шуңа тартыла. Хәзер ну күрәсең монда менә йөзләре җыелган шундый, яме Артурның концерты, ну ул бит анда катнашты төзек кенә йөзләре җыелганда. Һәм менә күренәм дип безнең артистлар шундый, ну белмим дә теге ничек атала ул. Пафос яраталар что ли, как будто шундый әйберләр, ягъни зур итеп, яңгырашлы, ну Ренат Ибраһимов Алар өчен вот модель номер один инде Наима. Һәм минемчә Артур бу якка тарткан өчен күрә аны шундый баритон тавышы аны Наима. Аңа 31 яшь булса да ул күбрәк җитдирәк күренә, читер олырак. Әйе, миннән дә, синнән дә, моннан нәрсә дә Вот, шуңа күрә белмим, нинди әйбергә туры китерәчәк ул, чөнки кеше әйтә, вот безгә бик ошады дип, әмма ләкин минемчә, ну, Башка, башка вариантлар булса иде, менә мондый дәрәҗәдә концертларда, вот шуны әйтәсем килә. Бөтен, бөтен, бөтен паф шул оркестрга хәзер бәрелә башлады. Әйеме? Әйеме? Чик тә кеше эшләми, авангард белән, джаз белән, вот чынлап итеп, чын ниндер, ниндер теге экспериментлар ясап инде. То есть рок-концерт шундый ук теге утлар, ниләр белән? Хәтта, вот хәтта ул бит аның рок-концерты бар, аны концерт ачыла, анда егет тора инде гитарада, именно шундый акрен генә соло иде шундый теге. Мин гитарист. Бумы? Әйе.
Ну, анда мин карадым. Әйе. Шуңа күрә миңа вот, әгәр дә сиңа карт-бланш бирелә икән, әйеме, син бәлки вот ниндидер бәлки кешегә бик отышлы булмаган, ну, якын булмаган әйберләргә дә омтылсаң иде. Ләкин минемчә, ну, Артурның бәхете шунда, ул яраткан музыканы кеше дә ярата. Ул ничек җырларга ярата, вот аның табигатен никадәр аңа талант биргән, әйеме, шул кешегә отышлы инде. Ләкин минем өчен менә башка әйбер дә кызык булыр иде. Бер юбка мана алып китерәчәк.
Менә кара, әле ни өчен шул якка күчәләр? Син Булат, син борчылма, пожалуйста, никто телефонны уендырып китәсен. Булат, кара әле ни, нәрсә әйтмәкче. Синдә бит шундый әле пока кеше тыңламый торган музыка язасыз, шулай бит? Әйе, безнең тараф төркеменең. Рафтала асык.
Карале, анда бит э, Артурлар да гел азап чикте ул уртаны. Син хәтерләмисеңдер? Юк. Артип акча юк, э, тыңлаучы юк. Азап чиктеләр. Шуңа күрә алар эстрадага китә. Гомумән дә миссиясен бетердек, менә яздык җыр альбомнар бар. Син ничек үзеңне күрәсең? Бәлки
хыял нәрсә дә инде шул Татарстаннан читләренә чыгып китеп, бәлки э,

Эстрададан, ну просто бер мисал да күрмим, эстрададан рокка күчкән. Ә, менә безнең м, күп кенә чараларга Лилия дигән э, җырчы бар бит, хәтерләмим фамилиясен, ул гел йөри, ул әйтә. Хәрбина. Мин дә тартылам шундый музыкага, сиңа күргән бармы? инде? Лилия Хәрбина.
Лилия Хәрбина кызы.
Күргән бар, таныш.
Әйе. Әйе, модный да. Чибәр. Һәм ул э, йөри, Афиша белән әйтә, мин Хәрбина телим Инстаграмда». альтернативага барырга. Ләкин андый переходлар мин хәтерләмим менә

Безнең кыз белән безнең куюдан бер ел булды инде. Без бардык ресторанда Белис Белисо торам реклама кылышам. Без торабыз анда шундый ресторан беләсеңме, кая вот теге олы яшьтә кешеләр килә. Ага. Ял Ничек итәргә җыелган? җомга көнне. Янда уйный башлады сандугач What?
Тамаевның.

Хип-хоп фестиваль булса, татарча хип-хоп Нәрсәдер шоу. сөйләп булыр иде. Әйе. Ә монда Ә бер нәрсә ә монда булмаганда- кеше, ә кеше сүгә, как будто эстрада проблем. Пар- Эстрада проблем бернинди юк. Кстати, вот эстрада ул күрсәтә. Кеше акча эшли, әйеме? Гастрольләргә йөри, система бар, альбомнар чыга, телевидение бар, әйеме? Башкасы юк.

Менә бу бөтен акча эшләү турында иде мин. Менә ул эстрада бөтен кешенең игътибарын яулап алган хәзер инде менә кеше шушы эстрадага кереп киткән һәм аннан чыга алмый һәм калган әйбергә юк игътибар итми минемчә. Менә ул бер төрле ничек дип әйтим. Ну, монополия на внимание.
Монополия әйе үзенә алган да эстраданы, ә калганнар кешегә тиеш. Мин аңлам. Кеше ул музыканы тыңлап ярамый һәм татарча берәр рок я анда жанр бар безнең анда. Рэп.

Хәбәр ул Уфа турында, чөнки соңгы арада Уфа белән бик ныклап теге хат алышып китте. Форум язды, тегеләр татарча диктант буенча язды хәзер. Һәм ниһаять Башкортстанда үзләре нинди татар оешмалары бар, алар җыелып Зур гына Хәбировка хат җибәргәннәр, бөтен претензияләрне санап китеп, Җәлил укуларын оештыра алмаганнарны, татарча диктант вакытында ниткәннәрне. Бер акча да бирелмәгән иде анда. Да, грантлар ниткәннәр. Һәм күп кенә, күп кенә менә проблемаларны санап китеп, хәтта интервьюсын укыдым, Алик Лукманов, ул татар конгрессының вәкиле Башкортстандагы. Әһә, ул әйтә, менә бу күрсәтә, кайсы татар оешмасы чын, кайсысы чын түгел, менә кем кул куйган, алар как бы куркак түгел. Ну, реально алар шундый ситуация ниндидер анда теге кискенләште. Ә, һәм моны бәйләп була ике ситуация белән беренчедән аларда сайлаулар узды ә башкортстанда ул беркайчан да бездәге кебек теге шома узмый димәк шундый активлаша ниндидер субъектный политики һәм икенчесе ул ни җан исәп алу син җан исәп тартмашканмы юк

Сан җанисәп алу алдыннан ничектер менә Уфада шул активлашты. Хәзер хәбәр килә нинди шундый инсайдлар, имеш тор анда татар оешмалары җитәкчеләре алмаша кемгәдер кем анда. Менә шундый процесслар бара. Һәм татар яшьләре форумының хаты да бик авыр туды бит. Син Советтамы, яшьләр форумы? Юк.

Бер олы кешеләрдән язылган иде, әйме? Һәм анда шундый тупас, дидем, претензияләр, ягъни безнең татарча диктант аларның теге республикасының диварларын җимерә. Бар әле, әйтик, әйтик әле теге Булатта катнашырлык итеп. Син вообще Булат Уфа татарлары белән танышмы? Син аларны теге ничектер якын күрәсеңме? Чөнки минем шундый фикер туды анда, теге Уфа татарлары алар үзен тегене нидер аерым субъект итеп хис итә, ә типа сез Татарстан безне гаепли, игътибарсыз онытылган дә, ә безнекеләр уйлый, без территориально карамыйбыз, без бөтен татарлар белән эшлибез, ничектер менә шундый дөньяга төрле караш. Син ничек? Мин танышлар югала иде шул менә Асканы беләм инде Уфа төбедән икәнен белмим дисәң нәрсә әйтергә соң Уфа татарлары вообще кызыксынабыз. Чыккан юк юк.

Кара кызык имеш, сиңа ничә яшең бар? Миңа егерме ике. Ну, бәлки шундый теге теге буын вообще теге ниләр, элемтәләр юк миңа калса бу буын. Ну, поиск белми бит, самолет, кыйбат.
Безнең безнең ниндидер иҗади бәйләнешләр. Бераз бар инде, вот Бусан аңлаган, Бусан төскәндә.
А
беләсеңме, мин сез шакаттырасың, вот мин игътибар итә башладым, мәсәлән, бер пост чыккан инде ВКонтактеда, анда язган Курай. Курай, ул башкорт инструменты, ул башкорт ысында үскән теге үсентедән ясалган, һәм соңгы елларда без патент чыгардык. Мин әйтәм, мин бу постта нәрсә белдем? Ну, то есть, мин белән сәбәбәнем, ул башка, мин яздым пост, ну, беләсең, бу курайда башка калган, мин сразу инде бер кеше килде әйтте, ничек, Кайда башкортлар гына уйный әйтә ничек инде ул бар бит. Маликов мәсәлән дип уйладым инде. Башка халыклар да бар инде бездә. Башка бар, ничек ул без чуадык әйтәм. Но бездән чыккан. Курай бар инде, бар төпче курай мәсәлән бездә. Әйме бар анда теге сыбызгы дигән. Флейта бар. Флейта, ну, күп нәрсә бар инде. Вот ничектер мин аңламыйм, ул бәлки инде философия бар башкортларда. Без бит шунда әйтеп эшләмибез. Нигәдер. Ну, Ничек эшләмәс?
Татар атын. Өчпочмак ул та- өчпочмак ул татарча гына диләр. Шулмы? Андый постлар күргәнме ул син? Кара, миңа э, юк, күргән юк. Бәлки, белмим, менә бит Булат, ул вообще белми Уфа татарларының ни проблемаларын, ни яшәешен. Нур театры бар анда, беләсеңме син? Татар театры. Ну, чик тә аерым, беләсең, вот э, чынлап Уфа татлы диаспора кебек бераз сизелә караватта. Үзем кемдә. Алар белән якынлашасы килә,

эксперт.
Юк, просто аптырыйм менә Булат бер дә таныш түгел бу тема белән. Димәк, без ике без ике дәүләт кебек яшибез. Алар безгә әйтә, сез Шаймиевның кем ди әле безгә гел типа ниендә. Нәрсә әле ул? Үсемлекләр үсә бит әле.

Шук сәй булды ул, кинәт кенә җитәр итләр, вот без себер татарлар аерым булабыз. Кара, Рәдиф, бу яңалык, бәлки син өчен яңалыктыр, ләкин бу күптәнге аларның процессы бара. Алар нәрсә эшлиләр? Алар кызыгалар акчага. Алар уйлыйлар, без себер татары дип язылабыз да, малочисленный народ булабыз да. Себердә анда бит таралган анда күп кенә малочисленный халыклар, шундый үз кәсебе белән яши торган. Типа без дә менә шундый Аз санлы халык, ити белән нидер дотация ниләр алабыз. Иң кызыгы монда, гадәттә без бит инде гаеплибез, типа Мәскәү безне бүлә. Иң кызыгы, что Мәскәү теләми боларның шулай язылуын, чөнки аларга акча түләргә туры киләчәк аларга. Белмим, буны нидер Нимчә, нимчә тәрҗемә Моны эшләргә белән- кирәк. Безгә язылырга кирәк. Казан татарлары бик аз санлы халык. Әйе, барысы әйбәт.

Ну ничектер менә җавапчылык сизәсең менә шундый хәбәрләр укыганда, чөнки ул кешеләр ниндидер беләсеңме, Казанның шундый шармы бар. Монда постоянно аларны съездларга, конгрессларга һәм ниндидер җыеннарга чакыралар һәм әйтәләр. Типа без татарлар, без эшләргә тиеш. Менә Казан сезне җыя, сезгә рәхмәтле. Һәм аларны ниндидер иллюзияләр һәм ниндидер Өметләр баглыйлар алар Казанга. Ә минемчә, без үзебез дә әгәр дә дәүләткә өметләнмәсәк, ә алар Казанга өметләнмәсә, минемчә, безнең күбәй бер яхшырак килеп чыгыр иде. Өметләнмәгез. Өмет юк. Тәдиф менеджеры. Нацилка. Һәм өченче хәбәр, кстати, тоже шундый Ни, миңа ничектер теге бик гаҗәп булып тоелды. Киров татарлары оешмасын яптыру өчен дип теге мине тыелган китаплар таратуда гаеплиләр, дип әйтә Рәүф абый. Ул Киров өлкәсендә мәдәният һәм мәгърифәт иҗтимагый оешмасы бар иде аның. Ну, гади итеп әйтсәк, ул э, төрле укулар оештыру, сабан туй, э, татар кызы конкурсы, анда ну төрле төрле күп кенә чаралар, менә конгресста нинди чара килә, ул бөтенесен оештыра иде. Э, мин үзем дә анда булганым бар. Ул Киров өлкәсен беләсез бит инде. Анда ахыр заман кебегрәк инде. Алар тизрәк как будто баштарак башланган кебек как будто алар. Һәм шунда ниндидер учаклар бар, татар учаклары. Һәм анда ниндидер ДКлар элек зур итеп тезелгән. Хәзер беркемгә кирәкмәгән ДКларда анда шунда җан булсын дип Рәүф абый үзе Моннан китап ташый иде, артист чакыра иде. И, в общем, шуны эшләп йөри иде. Хәзер ниндидер анда уен бара. Кемдер анда, ну, ул әйтә инде шундый, типа кемдер претендует на главного татарина и башка оешмаларны нитә әзерлекли. Һәм моңа кергәннәр, бернинди протоколсыз аның сүзе буенча һәм тапканнар ниндидер китаплар типа бу синең китап ну мин әйт, үзем әйтә алам менә минем андый хис юк что рәүф абыйны нидер шундый беләсезме ниндидер китап таратучы, ниндидер идеягә бирелеп. Ул шундый чын татар мужигы. Әйдә, оештырыйм әле тик ятканчы, халыкны оештырыйм әле, булсын әле дип йөргән кеше. Һәм ул, ул да өметләнгән Казанга. Монда хатлар язган, ярдәм сораган, ләкин ярдәм без мондый

Ул мин үзем генә түгел монда, әйме? Чынлап әйтсәң, вот каян бирелә ул без монда зур бер халык дип инде, әйме? Менә шул дисперс создание. Димәк, сиңа бөтен дөнья булыша ала дип. Шундый конкрет. Әйе, конкретный булышу.
Мисаллар. Әйе, ярдәм.
Җибәрәйт мисал. Нинди шик синдә бар? А, то есть бәлки ул гаепле.
Юк, ну, э, минемчә, Татарстанда э, кеше әле күне... Беренчедән, без татарлар ярлы халык бит. Юк, шулай бит.
Второй.
Ну, не татарлар. Ну, уртача больницада температура. Юк, э, понятно, без хәерче ягыннан, как будто бы бай татарлар бар кебек. Ә менә минем дусларым бар, алар бизнес белән шөгыльләнә. Алар әйтә, безнең инвестицияләр просто көлке хәлендә анда. Ну, грубо говоря, 100 миллион гына положить готовый на бизнес там, а там миллиард, ниндидер инвестицион фондлар, ул просто көлке типа. Аның хәтле акча юк, типа Татарстанда. Ну, мәсәлән, Израиль анда әле генә менә сөйләшкән идек. Израиль турында алар анда син

Ну шул хәбәр без күптән сөйләшәбез инде. Вот бар бизнесменнар ярар, ну, көлкеле акча. Кая татарда юк бизнесмен. Көлкеле акча булса да юк, анда ну, шул күп кадәр акча кирәкме инде? Слушай, ну менә күз алдына китер, Абрамович дәрәҗәсенә ничә бизнесмен бар татарда? Абрамович аларның анда э, еврейский общинаның анда ярты расходын каплый. Ну, хәтта аларның булган акчаны кайда кайда башка бергә бирәләр.

Биналар ясыйлар иде, вот сезнең Галина Гамилә. Хастаханә төзелә. Әйе, хастаханәләр. Нигә хәзер вакыты бу? Кеше ач син хастаханәне. Кеше шулай сиңа рәхмәтле булыр. Хәтта аны кая төзесә дә бер, бер кем дә әйтмәс. Ул безгә бик йортка бик якын, ярамый аны эшләргә. Хәт язын мусульман хастаханәсе дип. Әйе. Белмим Ә, анда.
каршы булмас Әйе, идея. чөнки хәзер кеше әйтә бит, вот без дигәс мәчетне төзибез, безне балалар монда уйный. Ә сезнең монда азан. Ә монда каршы булмас иде. Э, Нимчә вот формат. Кара, мин башкасы турында менә э, бар булатын 100 сумы. Мин булатны просто объект буларак кыланам, чөнки анын файда особый юк. Хоф. Бу подкаст. Һәм э, ни, мәсәлән, аның бар 100 сумы. А, Ул күнеккән шундый типа беренче каналда күрсәтәләр, менә бу балага операция чыгарабыз. Ул җибәрергә әзер. Аңа әйтәләр, Рәүф абый, Кировта, аңа штраф сукканнар, ул аны күтәрә алмый, яисә адвокатка акча кирәк, ул уйлый, нинди Рәүф абый, нинди Киров, нинди китап тыелган, чуты җибәрсәм тагын нәрсәдер миңа әйтерләр анда, юк җибәрми. Халык пока шундый, понимаешь, дәрәҗәдә. Не то что анда байлар анда. Мисал московское дело да, вот кеше кыйнаган росгвардеецны. Кеше бай кешене кыйнаган, бит ары бешеный, син беренче каналны карыйсың бит анда. Чынлап прям алар провоцируют кешеләрне, бәрәләр. Ә сөйлиләр, но барыбер акча. Бар башка фон, чөнки бар башка медиа. Әгәр дә ул медиа фон башка булса, һәм без исбатласак алар берне. Это вот чынлап та кеше, әйбәт кеше. Давайте сначала разберемся.
Да, типа, ну, это все только чынлап, вот нәрсә эшләгән ул мәсәлән, Олег, әйме? Прям чын зур профайл. Менә видеолар аны, әйме? Кстати, теге ике Кытай малаена да бит акча кирәк. Әйе. Ничә сум кирәк? Ой, что там, блин, Юк, мин уйлаганым бер җавап була. Так, 100 мең, юк, елына 100 мең, 130 мең практически. 10 мең айына ике кеше, ике кеше аларга. Ну, неужели 260 мең без җыя алмыйбыз? Ул бит инде безнең

Ну хотя, иншалла, хәзер менә Ренат абый Билалов китте бит бизнес онлайнга. Камер рубрикасы. Ну, вижу медиа.
Бу медиа.
Медиа. Шуңа күрә менә мин әйтәм, әгәр дә инде әле интернетны япмадылар, чебурнетка. Әйме, димәк, аны алышырга кирәк. Шунда бит менә бу гәпләшү белән түгел, Бесконечный теге ниләр цитаталар биреп куялар безгә кагылышлы булган әйберләр турында әйме. Минем өчен менә миңа кызык булды кешеләр турында укырга өчен. Кеше ул. Аңлатып торма, бер адәм. Аңлатып торма. Карале, әйдә, ә, безнең яңалыклар тәмам. Ә, мин уйлыйм, Булат әйтсен берәр яңалык. Нинди яңалык булды инде? Менә монда нәрсә эшләдегез сез?

Ну яра шуның белән безнең подкаст тәмам киләсе очрашулар. Ай, ай, ай, ай.